Merħba fuq Shooter il-lum is-Sibt u nintervistaw lil Joseph Ketsu.
L-ewwel mistoqsija Joseph, Joseph il-mużiċist, Joseph l-avukat, Joseph il-businessman, Joseph il-presentatur, li ma tippreferi?
Il-vjolinist. Kolli laqsija f'ħajti tal-aħħar ngħidlek tieni vjolin għalaqni ġo kamra u noqgħod indoq l-Ennio Morricone.
Meta tippreżenta brillanti issa, ġifieri ġarajna l-ewwel episodju, inti għaliex taħseb li jaħdem daqshekk man-nies, għaliex iħobbuh? Għaliex huwa eh, onest, għandek ħafna emozzjoni, ħafna ċitament, eh, għandek ukoll talent vera tajjeb Malti, U għandek xi ħaġa sabiħa li hija dok Maltija, ġifi dan huwa produzzjoni, din produzzjoni Maltija b'talent. Eh, b'talent eċċezzjonali u daħu jirbu 30.000 euro, eh, ġifi, u l-emozzjonijiet huma hemm fuq min jirbaħ min jibki. U aħna napprezzaw tal-li qed tiżomm l-oriġinalità wkoll bil-ħaġa. Ittu, niżel. Għalhekk tesprimi l-ħiliet tiegħek bħala mużiċist. Iva ma mhux bil-flus, ġifieri eh, jekk ikun hemm xi ħaġa tal-karità jew inkella xi ħabib tiegħi qed jiżżewweġ intu xi sorpriża jew dan affarijiet hekk. Għalli għall-mużika hija xi ħaġa. Għadhom. Jo, għadhom jo, si għażel
Ara ħad Isma, eh, tina xaġa ta' daħkek li ġratilkom waqt brillanti.
Konna għedin namlu il-promo ehm, fejn namlu Dik ta' Lady Gaga sejrin hekk insomma u tħalt fiha sew għax bejdu jisma' għandek għandek tliet tliet ġaġis internazzjonali kollha jitawġu sew u provajt u dak il-ħin kelli anke qalzit sponsor biex naf jien tant ħalt fiha u bdejt niżel hekk u ċarrat li qalzit kollu. Kien iswed u ma kellix. Mill-patata jew minn quddiem?
Minn wara.
U allura kelli nagħmel kelli nagħmel il-parti kollha tal-programm kollha u ċiek Ħalli ħadd ma jinduna li għandi. Kont dissek penguin. Li mela.
kelli boxers, please note, isfar, allura kelli note ħafna. Nizzel!
Arani issa. Kemm importanti li n-nies jidru jew jagħtu kas anke kif jidru għal programmi bħal Arani issa? Ara, Arani issa għandek, eh, ovvjament, id-deri importanti ħafna. Eh, it's not what you are, it's what people perceive you to be. Ma Arani issa huwa programm naturali ħafna, programm ta' uman ħafna. U allura importanti kif tidher, però importanti kif tħossok. U anke meta nagħmlu trasformazzjonijiet aħna nagħmluhom għaliex ikun hemm sitwazzjonijiet fejn ikun hemm jew bullying jew inkella nis li m'għandhomx konfidenza fihom infushom u nagħtuhom dik il-konfidenza li jixraqilhom. Ikunu the real real self. Kienu jidhru li huma kontenti u x'naf jien ukoll. Niżel, tista' biex nibqgħu fuq Arani issa, tina storja li Fejn temmen li inti bil-programm tiegħek għamilt differenza f'ħajjet ta' xi ħadd. Iva, kellna tifel dan waħda mill-ewwel ħafna ta' ġifieri ma waħda nibqa' niftakar dejjem tifel li kellu li kien jgħiduh il-bejta li kellu hawnhekk frasu kellu isu tumbata hekk u kellu mhux mhux ħerlos eh, imma litteralment kellu skorċa hawnhekk u kienet waħda mill-ikbar operazzjonijiet li qatt għamilna kienet eh, fuq darbtejn ma nafx kemm il-sija U dan it-tifel inbidlitlu ħajtu kompletament u l-iktar ħaġa sabiħa kienet meta issa iżżewweġ dan xi sadda iż-żmien xi ħana l-20 sena. Iżżewweġ din li għattieġ u rajt il tifel mibdul u qed vera għamilnilu differenza kbira f'ħajtu. Prosit. Nizzel.
Kif ġidek l-okkażjoni illi ddoqqa l-Papa u l-Impapa kien?

U sabiex ma ntawilx ma sax intawwal, spiċċajna eh, spiċċajt indoq il-Happy Birthday u l-Papa kif kien għaddej u għafu acknowledge għal fatt li daqqiet il-Happy Birthday ma semmarx żewġ senaturi li kont Bilgulak il-vjoli.
Birikuli u bdejt nibżel meta ħantilu biex birikuli kien ħajħoduli.
Għaliex brillanti huwa differenti minn reality zoħra? Diġà tkellimna li huwa xi ħaġa oriġinali, imma iktar. Għaliex brillanti fih qed tara t-talent veru, veru Malti. Hu ġudikat minn professjonisti, jiġifieri mhux nies li forsi jifhmu jew jifhmu ftit jew jifhmu daqs. Li xogħolhom huwa hekk. Allura meta inti għandek persuna li huwa performer li qiegħed quddiem il-dawn il-dawn il-judges ta' fama internazzjonali, hemmhekk għandek id-dinjità, id-dinjità li tagħti lil dan il-mużiċist, lil dan il-kantant illi verament qiegħed jiġi ġudikat minn xi ħadd li huwa bravu u brillant. Niżel, malaj malaj, x'parir tagħti lil dawk in-nies li qed jimirħu jew jixtiequ jibdew jidru fuq television. Malaj, għax għaddilek il-ħin kwan. Mela, ikunu themselves ma jinbidlu qatt għax ikollok dik riskju li tinbidel u żomm saqajk mal-art dejjem u kull fejn tħares dejjem sellem in-nies u tihom tan-nieqa. tal-aħħar.
Brillanti din is-sena x'għandu differenti mis-sena l-oħra. Brillanti singers eċċezzjonali eh, għandna ġurija eh, famuża ħafna għandna Verdjana li kantat ma' Raffaella Karrama, Karlo Kontra kħed tal kollu show għandek Nate li kanta ma' Michael Bublé, għandek ukoll Sara Harrison li jessa tiġi anka mhux biss Malti manka. U għandek lil Joseph Ketkuti! Spiċċa bija ja ħasra ħadd lil battuta, give me five.